Республикӑн пӗрлехи экзаменӗ тӑхӑр ӗҫе пӗрлештерекен виҫӗ пайран тӑрать. Пӗрремӗш пайра итленӗ текста ҫывӑх изложени ҫырмалла. Виҫҫӗмӗш пайра сӗннӗ виҫӗ темӑран пӗрне суйласа илсе ӑслав сочиненийӗ хайламалла. Экзаменӑн иккӗмӗш пайӗ кӗскен хуравламалли ҫичӗ ӗҫрен тӑрать. Халӗ эпир тес ыйтӑвӗсене хуравлама вӗренӗпӗр. Кӗскен хуравламалли ӗҫсен шутне сӑмах е сӑмахсем тата цифра е цифрӑсем ҫырса хуравламаллисем кӗреҫҫӗ. Тест ыйтӑвӗсем сӑмах, предложени, текст тишкерессипе ҫыхӑннӑ. Иккӗмӗш пайӑн ӗҫӗсене тӗрӗс тусан шкул ачи кашни ӗҫшӗн пӗрер балл илет. Хурав тӗрӗс пулмасан е вӑл пачах пулмасан. ноль балл лартаҫҫӗ. Иккӗмӗш пайӑн ӗҫӗсене тӗрӗс тусан пӗтӗмпе ҫичӗ балл пухма май пур. Кашни ыйту хыҫҫӑн пилӗкшер вариант хурав панӑ. Вӗсенчен тӗрӗсси пӗрре е темиҫе пулма пултарать. Икӗ тирӗн саккӑрмӗш ыйтусен хуравӗсене текстра ятарласа палӑртса хӑварнӑ вырӑна ҫырмалла, кайран хуравсен пӗрремӗш бланкӗ ҫине куҫармалла. Малалла кашни ыйтӑва уйрӑммӑн пӑхса тухӑпӑр. Иккӗмӗш ӗҫ предложенисен тӗп членӗсене грамматика никӗсне тупассипе ҫыхӑннӑ. Экзамен тытаканӑн пиллӗк предложенирен тӑракан текста вуласа тухмалла та хуравра предложенисен тӗп членӗсене грамматика никӗсне тӗрӗс палӑртнӑ вариантсене кӑтартмалла. Предложенисене тишкернӗ чухне ҫакна асра тытмалла. Предложенин тӗп членӗсене грамматика никӗсне палӑртма сказуемӑран пуҫламалла. Сказуми вара ытларах чухне предложени вӗҫӗнче тӑрать. Сказуми ытларах чухне глаголтан, япала ятӗнчен, Паллӑ ятӗнчен пулать. Асра тытӑр. Глаголӑн сӑпатлӑ формисем предложенире яланах сказуемӑй пулаҫҫӗ. Пӗрлешеҫҫӗ вара хӑй пӗлтерӗшлӗ пур пуплев пайӗнчен те пулма пултарать. Тӗп падежра тӑман сӑмахсем пӑдлешаҫҫӗ пулаймаҫҫӗ. Тӗп падежри пӗрремӗшпе иккӗмӗш сӑпат местоименисем предложенире яланах пӑдлешаҫҫӗ е сказуемӑй пулаҫҫӗ. Чи малтанах текстпа паллашатпӑр, кашни предложенин тӗп членӗсене тупатпӑр. Пӗрремӗш предложени. Пуш уйӑхӗнче кайӑксене уйрӑмах йывӑр. Предложени вӗҫӗнче тӑнӑран тата мӗнле вӑл ыйтӑва хуравланӑран Йывӑр сӑмах сказуемӑй пулать. Подлежащее тупас тесе сказуемӑйран ыйту паратпӑр. Мӗн йывӑр? Мӗн йывӑр ыйтӑва хуравлакан сӑмах предложенире ҫук. Апла пулсан ку предложение подлежащисӗр. Хуравра палӑртнӑ кайӑксене сӑмах подлежащи пулма пултараймасть, мӗншӗн тесен вӑл тӗп падежра тӑмасть. Ҫапла вара Ку хурав йӑнӑш. Иккӗмӗш предложени. Вӗсем тахҫанах йывӑҫ вӑррисене, пилеш ҫырлисене ҫисе янӑ. Ҫисе янӑ сказуемӑй пулать. Ыйту паратпӑр. Камсем е мӗнсем ҫисе янӑ? Вӗсем ҫисе янӑ. Хуравра та ҫак сӑмахсенех грамматика никӗсӗ тесе палӑртнӑ. Апла пулсан ку хурав – тӗрӗс. Виҫҫӗмӗш предложени. Кайӑксем пӳрт-ҫурт ҫывӑхӗнче апат шыраҫҫӗ. Предложени вӗҫӗнче тӑнӑран тата сӑпатлӑ формӑри глаголтан пулнӑран шыраҫҫӗ сӑмаха пӗр иккӗленмесӗрех сказуемый тесе палӑртатпӑр. Подлежащее ыйту парса пӗлетпӗр. камсем е мӗнсем шыраҫҫӗ, кайӑксем. Хуравра вара пӗрлешеҫҫӗ тесе апат сӑмаха палӑртнӑ. Апат сӑмах ӗҫ тӑваканне палӑртмасть. Апла пулсан ку хурав йӑнӑш тӑваттӑмӗш предложение. Вӗсем ҫынсенчен пулӑшу кӗтеҫҫӗ. Предложени вӗҫӗнчен тӑнӑран тата сӑпатлӑ формӑри глаголтан пулнӑран кӗтеҫҫӗ сӑмах. Сказуемӑй пулать. Кӳтеҫҫӗ камсем е мӗнсем вӗсем? Хуравра вара вӗсем сӑмаха мар, пулӑшу сӑмаха пӑтӑршаҫҫӗ тесе палӑртнӑ. Апла пулсан ку хурав йӑнӑш, пиллӗкмӗш предложение. Эпир вӗсене мӗнпе пулӑшатпӑр? Пулӑшатпӑр сӑмах сказуемӑй пулать, мӗншӗн тесен вӑл предложени вӗҫӗнче тӑрать тата сӑпатлӑ формӑри глаголтан пулнӑ. Ӑна валли пӗллӗшаҫҫӗ шыратпӑр, камсем пулӑшатпӑр? Эпир пулӑшатпӑр. Эпир сӑмах. Пӗрремӗш сӑпат местоимение. Пӗрремӗш сӑпат местоименисем яланах пӗллӗшаҫҫӗ е сказуемӑй пулнине те асра тытатпӑр. Хуравра та Эпир пулӑшатпӑр сӑмахсене грамматика никӗсӗ тесе палӑртнӑ. Апла пулсан пиллӗкмӗш хурав тӗрӗс. Ҫапла вара пиллӗк хуравран иккӗ тата пиллӗкмӗш хуравсем кӑна тӗрӗс пулаҫҫӗ. Хурав тӗлӗнче иккӗ тата пиллӗк цифрӑсем ҫыратпӑр. Виҫҫӗмӗш ӗҫ пунктуаци тишкерӗвӗпе ҫыхӑннӑ. Ку ӗҫре предложенире хӑш-пӗр сӑмахсем хыҫҫӑн цифрӑсем лартса тухнӑ. Ачасен чӑрмавпалли-лартмалли вырӑнсене кӑтартакан цифрӑсене суйласа илсе хуравра ҫырмалла. Предложение вулатпӑр. Алмазов ҫӗнӗ ҫуртсем ҫине те паҫӑрхи пек киленсе пӑхмарӗ. Ҫынсен сӑнӗсем те ӑна паҫӑрхи пек хаваслӑ курӑнмарӗҫ. Вӗсем хушшинче вӑл паллакансене те шырамарӗ, паллакансемпе те тӗл пуласшӑн пулмарӗ. Чи малтанах ку ҫыхӑну паллисӗр, союзсӑр хутлӑ предложени пулнине палӑртатпӑр. Вӑл виҫӗ хутсӑр предложенирен тӑрать. Пӗрремӗш хутсӑр предложени. Алмазов ҫӗнӗ ҫуртсем ҫине те паҫӑрхи пек киленсе пӑхмарӗ. Пӗлӗшӗшӗ Алмазов сказуне пӑхмарӗ. Иккӗмӗш хутсӑр предложение. Ҫынсен сӑнӗсем те ӑна паҫӑрхи пек хаваслӑ курӑнмарӗҫ. Пӑльӑшаҫҫӗ сӑнӗсем сказу илме курӑнмарӗҫ. Виҫҫӗмӗш хутсӑр предложение. Вӗсем хушшинче вӑл паллакансене те шырамарӗ, паллакансемпе те тӗл пуласшӑн пулмарӗ. Пӑльӑшаҫҫе вӑл, сказу илмесем шырамарӗ, пулмарӗ. Кашни хутсӑр предложение пӗр-пӗринчен чарӑну паллипе уйӑрмаллине аса илетпӗр те хуравра иккӗ тата тӑваттӑ цифрӑсене ҫыратпӑр. Унтан ку предложенире шырамарӗ, пулмарӗ пӗррешре сказанӑйсем пуррине, вӗсем пӗр-пӗринпе союзсӑр ҫыхӑннине асӑрхатпӑр. Пӗррешри членсем союзсӑр ҫыхӑнсан вӗсене чарӑну паллипе уйӑрмаллине аса илетпӗр те хуравра улттӑ цифра ҫыратпӑр. Хуравра пӗрре, виҫҫӗ пиллӗк цифрӑсене ҫырмастпӑр. Мӗншӗн тесен вӗсем тӑракан вырӑнсенче чарӑну палла лартма сӑлтав ҫук. Апла пулсан хуравра иккӗ, тӑваттӑ, улттӑ цифрӑсем ҫыратпӑр. Тӑваттӑмӗш ҫеҫ синтаксис тишкерӗвӗпе ҫыхӑннӑ, анлӑ сӑмах майлашӑвӗн тӗп компонентне ҫырмалла. Асра тытӑр: чӑваш чӗлхинче сӑмах майлашӑвӗн тӗп компоненчӗ яланах пӑхӑнаканни хыҫҫӑн тӑрать. Вӑл пӗр сӑмахлӑ та, темиҫе сӑмахлӑ та пулма пултарать. Икӗ пай хушшинчи пулӑшу сӑмахӗсем пӑхӑнакан пай тытӑмне кӗреҫҫӗ. Эпир тишкерекен тӗслӗх Хулара пурӑнакан кукан аслӑ ывӑлӗ. Чи малтанах сӑмах майлашӑвӗнчи сӑмахсем пӗр-пӗринпе еплерех ҫыхӑннине стрелкӑсемпе палӑртса тухатпӑр. Чи юлашки стрелки ӑҫтан тухать? Вӑл пӑхӑнакан компонент пулать. Чи юлашки стрелки ӑҫта каять? Вӑл тӗп компонент пулать. Тата ҫакна та асӑрхатпӑр: икӗ компонент хушшинче «н» Камӑнлӑх падеша аффиксӗ пур. Эпир пӗлетпӗр, камӑнлӑх падешӗн аффиксӗ сӑмах майлашӑвӗ татӑлнӑ вырӑна кӑтартать. Апла пулсан ку хуравра эпир пӗр иккӗленмесӗрех чӗп компонент тесе аслӑ ывӑлӗ сӑмахсене палӑртатпӑр. Пиллӗкмӗш ӗҫ орфографи тишкерӗвӗпе ҫыхӑннӑ. Экзамен тытакан тӗрӗс ҫырма пӗлни ҫителӗксӗр, унӑн орфографи тӗлӗшӗнчен сӑмаха мӗншӗн ҫапла ҫырнине те ӑнлантарма пӗлмелле. Пиллӗкмӗш ӗҫе тӗрӗс тӑвас тесен шкул ачисен ҫак правилӑсем ҫине уйрӑмах пысӑк тимлӗх уйӑрмалла. Хупӑ сасӑсен хытӑлӑхӗпе ҫемҫелӗхне, вӑрӑмлӑхӗпе кӗскелӗхне, янӑравлӑхӗпе янӑравсӑрлӑхне ҫырура палӑртасси, пӗрле, дефиспа, е уйрӑм ҫырасси, пайӑр ятсене ҫырасси, вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ сӑмахсене ҫырасси. Ку ӗҫре пуплев пайӗсене тӗрӗс палӑртни те пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Хуравӑн пӗрремӗш вариантӗнче хытӑ сыпӑка ҫемҫе тесе палӑртнӑ. Ҫавӑнпа ку вариант хуравӗ тӗрӗс мар. Иккӗмӗшпе виҫҫӗмӗш вариантсене тӗрӗс ӑнлантарнӑ. Чӑнах та, кукӑр-макӑр сӑмах мӑшӑр сӑмах пулать. Мӑшӑр сӑмахсене вара яланах дефиспа ҫырмалла. Чи татӑка паллӑ ячӗнчен уйрӑм ҫырмалла тени те тӗрӗс пулать. Юрлаттӑм темиҫе иртнӗ вӑхӑтри глагола ӗмӗт наклоненче глагол тесе палӑртнӑран хуравӑн тӑваттӑмӗш варианчӗ йӑнӑш. Пиллӗкмӗш вариантра ши татӑка союз тесе ӑнлантарнӑ. Ҫавӑнпа ку хурав тӗрӗс мар. Ҫапла вара пиллӗкмӗш ӗҫре иккӗмӗшпе виҫҫӗмӗш хуравсем кӑна тӗрӗс. Улттӑмӗш, ҫиччӗмӗш, саккӑрмӗш ӗҫсем пурте пӗр текстпа ҫыхӑннӑ. Виҫҫӗмӗш пайри сочиненисенче те ҫак текстран илнӗ аргументсемпе усӑ курмалла. Ҫавӑнпа текста уйрӑмах тимлӗ вуламалла. Улттӑмӗш ӗҫ текстӑн содержанине тишкерессипе ҫыхӑннӑ. Ачасен текста тимлӗ вуламалла та хурав варианчӗсенчен текст содержанине хирӗҫлеменнисене суйласа илмелле. Йӑнӑшсем ытларах факт тӗлӗшӗнчен тӳр килменнипе пулма пултараҫҫӗ. Ытларах чухне пайӑр ятсене, Ӗҫ вӑхӑчӗпе вырӑнне, япала е ӗҫ шутне тӗрӗс кӑтартманнипе ҫыхӑннӑ йӑнӑшсем тӗл пулаҫҫӗ. Кураври кашни предложение уйрӑммӑн вуламалла та ӑна текстра шырамалла. Ҫапла майпа пӗрремӗш хурав тӗрӗс пулнине пӗлетпӗр. Илпек Микулайӗ Алексей Петрофьев тӑприне мар, Алексей Щеглов фил тӑприне шыранӑ ҫинчен ҫырать. Ҫавӑнпа иккӗмӗш вариант – тӗрӗс мар. Автор Ленинград патӗнчи ҫапӑҫӑва мар, Сталинград патӗнчине аса илет. Ҫавӑнпа виҫҫӗмӗш хурав та – йӑнӑш. Текстра Элекҫее упапа мар, арӑсланпа танлаштарнӑ. Ҫавӑнпа тӑваттӑмӗш хурав та – тӗрӗс мар. Пиллӗкӗмӗш хурав Тӗрӗс, унти предложенипе текст вӗҫленет. Ҫапла майпа улттӑмӗш ӗҫре тӗрӗс тесе пӗрремӗш тата пиллӗкмӗш хуравсене кӑтартмалла. Ҫиччӗмӗш ӗҫ текстра илемлӗх мелӗсене тупассипе ҫыхӑннӑ. Экзамен ӗҫӗнче чӗлхене илемлетекен мелсенчен Эпитет – танлаштару, метафора, метоними, сӑпатлантару пулма пултарать. Танлаштару тесе лайӑхах пӗлмен япалана е унӑн пӗр-пӗр паллине, лайӑхрах пӗлекен тепӗр япалапа е унӑн паллипе танлаштарса кӑтартнине калаҫҫӗ. Танлаштарӑвӑн ҫакӑн пек грамматика мелӗсем пулаҫҫӗ. Пӗрремӗшӗ – пек, евӗр, евӗрлӗ, майлӑ, йышши, манерлӑ тата ытти сӑмахсем. Тӗслӗхрен, арӑслан пек, мамӑк пек, кашкӑр пек. Иккӗмӗшӗ – ят сӑмахсен туху падежӗнчи формипе танлаштару форминчи паллӑ ячӗн пӗрлешӗвӗ. Тӑшманран вӑйлӑрах ҫын. Пӗр-пӗр япалана е пулӑма сӑнласа унӑн хӑйне евӗрлӗ уйрӑмлӑхне е пахалӑхне кӑтартакан ӑнлантару сӑмахне эпитет теҫҫӗ. Сӑмахран, хаяр хӗл, кӗмӗл сасӑ, сивӗ сӑмах тата ыттисем те. Тытса пӑхмалли экзамента танлаштаруллӑ предложенисен номерӗсене кӑтартмалла пулнӑ. Унта эпир Арслан пек Мамӑк пек тӗслӗхсем куратпӑр. Ҫапла майпа виҫҫӗмӗш, пиллӗкӗмӗш хуравсем тӗрӗс пулаҫҫӗ. Саккӑрмӗш ӗҫ лексикӑпа антоним е синоним тупассипе ҫыхӑннӑ. Антонимсем тесе хире хирӗҫле пӗлтерӗшлӗ сӑмахсене калаҫҫӗ. Тӗслӗхрен: вӑрҫӑ – мир, пурнӑҫ – вилӗм, тус Тӑшман, пӗр тан е ҫывӑх пӗлтерӗшлӗ расна сӑмахсене вара синонимсем теҫҫӗ. Тӗслӗхрен, мир – тӑнӑҫлӑх, паттӑр – герой, хӑюллӑ – харсӑр. Асра тытмалла. Текстра синонима ыйтури сӑмахпа пӗр формӑррине шырамалла. Сӑмахран, ыйтура юлташ сӑмах пӗрремӗш сӑпатра тӑрать пулсан, текстра та пӗрремӗш сӑпатра тӑракан сӑмаха шырамалла. Апла пулсан саккӑрмӗш ӗҫӗн тӗрӗс хуравӗ – тусӑм. Иккӗмӗш саккӑрмӗш ӗҫсен хуравӗсене хурав бланкне куҫарса ҫырма ан манӑр. Кашни ӗҫӗн хуравӗ тӗрӗс номерпе тӑнипе тӑманнине тепӗр хут пӑхса тухӑр. Сирӗн умра тытса пӑхмалли экзаменӑн тӗрӗс хуравӗсем. Экзамена хатӗрленме Чӑваш Республикин Вӗренӳ институчӗн сайтӗнче республикӑн пӗрлехи экзаменӗ баннерта панӑ материалпа усӑ курма пулать. Экзаменра ӑнӑҫу сунатпӑр!